Hezreti Aly adamlara, Eý, ynsan ogly! Sen özüňi kiçijik bir jisime deňeme, hatda älem-jahanam seň barlygyňda öz ornuny tapýandyr diýip ýüzlenipdir. Halypam! Hezreti Alyň bu sözleri hemme adamlara-da degişlimikä? Beýik Allaň gudraty çäksizdir, Ol diýseň uly hikmete eýe. Her bir ynsan şu älemiň gijijek bir mysaly hökmündedir. Älem-jahanda her bir zadyň kiçiräk görnüşi adamda-da bardyr. Allatagalaň munça hikmetini ynsan ogly nädip görüp bilerkä? Salyh, şu ümmülmez älem bir kitap diýeli. Mukaddes Kuranam şu kitaby aýdyňlaşdyrýan, düşündirýän ylahy sesleniş. Mukaddes Kurana salgynanyp bir iş edemizde, Ynsan oglunyň Allah tarapyn hikmetleri açyp görkezýän aýna meňzeýändigine düşünmek kyn. Eger-de bu hikmetlerde seresapsyzlyga ýol berilýän bolsa, adam öz ukyny ulanyp bilmese, şonda näme bor? Onda ol adam elmydama şowsuzlyga uçrar. Onsoňam adamlara ylahy nazar bilen seretmän, olara ýönekeý göz bilen garalsa, bendesiniň hasabyny Ýaradandan soradygymyz bor.
Halypam, iki tarapyňam deňagramlylygyny nädip saklap bor? Allatagalla her adama bir aýratynlyk beripdir. Gurhany özüne ýol görkeziji edinip, ýerini we wagtyny gowy hasaplap bilýän her bir adam başarnyklydyr.
Aferin. Tüweleme Myratjan tüweleme. Näçe mesele çözdüň? Aşhana gideňden bäri on ýedi mesele çözdüm, eje. Oglum, senden aýlanaýyn, akylyňa döneýin. Indi azajyk dynjyňy alaý, oglum. Süýdüňi iç, garnyňy doýur. Soň ýene okaber. Eje, men ýadadym, ýataýyn indi. Oglum, sen maňa näme söz beripdiň? Köp okap, bizi gowy günlerde ýaşatjagyňa. Kakaňa meňzemejekdigiňe söz bermänmidiň näme? Beripdim.
Onda beren sözüňde durjak bol oglum. Köpräk oka. Sen matematika olimpiadasyna gatnaşaýmaly. Myrat jan. Seň ýiti zehiniň bar ahyry, Hudaýa şükür. Alla saňa zehin-ä beripdir. Emma jigiň welin kör zehin. Biziň gowy ýaşamagymyzy isläňokmy, oglum? Elbetde isleýän, eje. Isleýäniň çynyň bolsa köpräk oka. Uly adam bolmaga dyrjaş. Meň bar umydym sensiň, oglum.
Bulary Ahmedem gowy görýär, olam içäýsin-dä. Oň bilen näme işiň bar? Kim gowy okasa süýdi şol içmeli.
Babaň gel. Kakaň geläýdi öýdýän.
Miwe.
Miwe bol çatra. Ýyglap näme boldy eliňe?
Baba. Kaka. Oglum.
Ýuwaşrak bolsana jigiň turdaýma.
Sonunda ahyr etjeň etdiň däm silap, ýaralapdyrlar-a seni. Düşünişmezlik boldumy we. Biderek gürrüň goýsana sylap. Bolşuň şu bolsa boljagyň şudur. Bolumanam. Ýuwaş.
Gaty gürlemesene Miwe. Çagany turuzýaň ahyry. Bar maňa suw getir, bar. Oglum ýagdaýlaň nähili? Okuwyň gowy dämi? Hawa kaka.
Bar oglum, bar ýat indi, bar. Ýöne neme, kaka? Myrat, men saňa näme diýdim? Bar jigiň hem turuzda öz otagyňyza geçiň, bar. Bar oglum. Bar çaltrak. Bar ýatyň. Jigim, tursana, ýeriňe geç-ä. Ýör, men seni geçireýin. Kaka? Kakajan. Oglum, baryň indi. Hadi, baryň indi öz otagyňyza geçiň, baryň. Hadi bakalım, hadi. Hany indi ýerligiňize giriň.
Çocudan Haçana çen çagany aldap ýörjek sylap. Göreňokmy, gün-günden ulalýa. Bäş ýaşyndaky çaga däl indi. O dokuz ýaşynyň içinde. Pämäňe ynanmagyny goýýança. Maňa gowja gulak goý. Diňle, bu gezek işler gaty bulaşdy. Hemme zat bulam-bujar boldy. Men birküç aý şäherden gitmeli boljak.
Senem çagalar alla bu ýerden git. Seýlap, seň diýýäniň näme? Men nirä gideýin?
Ataň öýüne git. Bu asla mümkin däl. Beýdimemi we bu öýden git. Ataň öýüne git.
Bu parayla Şu jagaz pul bilen mi? Men sana yeni bererim. Bileyim bak. Yıllar beri şu meni aldap yörsün silap. Bes edin nemi we.
Men näme diýen bolsam şonam et. Tamam.
Bolýa.
Bolýa sylap. Näme boldy doganjygym? Aý hiçle men ýöne ýörüni gidip ýataly ejem göräýse käýer. Doganym biziň kakamyz erbet adammy? Ejem

Getir şu ýerde goýaýyn. Ýok, birden ýitäýse näme? Onda eliňde göter. Men näbileýin?
Eje, näme bolýar? Bu ýerden gidýäs.
Näme üçin?
Maňa näme bolýanyny näme aýtmajak bolýaňyzmy? Hiç zat bolanok, Ahmet. Näme bolsun? Onda nirä barýas? Nirä? Kakam nirede? Kakam näme üçin biz bilen gidenok?
Ýum agzyňy! Ýum! Gep nokatlap durýançaň git-de taýýarlan!
Alla kabul etsin. Ämin agam hememiziňkinem. Allah kabul etsin Ymam aga täze işiňizem gutly bolsun. Sag bol agam Allah razy bolsun. Sendenem.
Allah kabul etsin Ymam aga. Ämin agam.
Etrabyňyz göwnüňden turdymy?
Gaty haladym. Etrabyňyzda tüweleme gaty gowy adamlar bar ekeni. Gowudyrlar gowudyrlar.
Etrabymyz gaty gowudyr. Kän gowy kalmagalam bolmaýa bärde. Gaty gowy.
Gowudyr.
Eşidişime görä, jemagatym seni gaty gowy görüpdir. Tüweleme ylymly oglan meňzeýär diýýärler. Sag bolsunlar.
Göwün-göwünden suw içer diýipdirler.
Ýer, onsoň, etrabymyzda çäre geçirmegi meýilleşdirýäňmi? Men elimizden gelýän bolsa biziň hem goşandymyz bolsun diýjek boldum. Hawa bir çäräni göz öňünde tutýan, müftilik tarapyndan gurnalýan Gurhany Kerim okap ýaryşy bar. Hä gaty gowy. Mekdep ýaşyndaky çagalar üçin. Eger isleg bildirýän çagalar bar bolsa olar okudyp ýaryşa taýýarlamakçy.
Bilýäňmi, aslynda bu işi menem edipdim. Şeýlemi ýa? Hawa. Meň bu işden birazajyk başym çykýar. Töweregimizden bir-iki sany oglana elimden gelenini öwretmäge synanyşypdym. Aýratynam öz kiçijik agtygyma. Tüweleme gaty zehinli oglan. Bu nähili gowy boldy? Oň bilen taýýarlyga dowam etsek bolmazmy? Ýok oglum, mümkin däl. Kakasy gaty ýaramaz bolup çykdy. Şo sebäplem men agtyklarymy görüp bilemok. Waý, siz nirden peýda bolduňyz? Salam kaka. Näme üçin geldiňiz? Gelmäge mejbur bolduk kaka. Sinan nirde? Işi çyk işi çykyp gitdi. Işi çykanmyşyn.
Kaka.
Haýyş edýän. Biziň başga çärämiz galmady. Ýogsa-da maňa gürrüň beren agtyklaryňyz şularmydy? Hawa.

Seň maňa gaharyňam geler weli, ýöne men saňa şeýle boljagyny başda-da aýdypdym, şeýle dämi? Mekdebi gutaraňsoň, okuwyňy dowam et diýdim. Şo tilwä barma diýdim.
Sen näl o zehinli okuwçydyň. Men saňa aýdypdym-a.
Hawa, kaka, aýdypdyň.
Özem edil seň aýdyşyň ýaly boldy. Indi içiň sowadymy?
Aýdýanyň nä, Miwe?
Heý, adamam bir öz çagasynyň gynanjyna begenermi? Kaka, onda nämä bu gürrüňleri edýäň? Bolýa, seňki dogry çykdy. Syýlap ahyr bir bolgusyzlyk edip bizi taşlap gitdi. Şonluk bilen şeýdip galdyk. Biz nädýeli onsoň, köçede ýaşamalymy? Gaýdyp şeýle lakgyllygyňy eşdäýmen, bolýamy? Bu ýer seň öýüň. Näçe wagt galasyň gelse, näçe wagt galmaly bolsa şonça-da galarsyň. Alada edip oturma, kaka. Kän galasymyz ýok. Oglum synaglardan geçip hemmämizi halas eder. Meň edip bilmedigimi oglum eder. Miwe, seň ogluň ýeke däl-ä. Ahmet näme? Seret oň bolup oturyşyna, gamgyn bolup. Ol çaga näme üçin beýdi ýa? Men-ä bilemok, kaka. Elimden gelenini edýän. Ýöne Ahmediň özi şu günler şeýle. Agasy ýaly däl. Ondan hiç zat umyt edemok. Etse uruş-sögüş eder. Çärýek synaglarynyň näçesinden ikilik alyp geljegini Hudaý bilsin. Gyzym, belki çagaň başga zatda höwesi bardyr. Oňam aladasyny etmeli.
Dogrusyny aýtsam, men Myrady has köp alada edýän. Ähli umydym şunda. Meň edip bilmediklerim ol eder. Ejesiniň guwanjy bolar. Ahmet maňa däl-de, kakasyna meňzeýär.
Hany bol,

Eý, topy äbersene! Jigim, äber diýýän!
Samsyk, näme üçin topy bärik depmediň?
Gaýdyp top oýnap ýörkäk ýanymyza geläýme, bolýamy? Geläýsem näme? Iki gözüň orta arasyna bir ýel märin görün, onsoň düşünersiň. Goýsana-aý! Meni urjagam senmi? Waý, ýüzüm! Sen kim-ow, jigim? Kim bolamda näme? Wek, gözüm! Ahmet!
Ahmet!

Guşlaň maňa näme diýenini bilýäňmi?
Saňa öwreden zatlarymy indi edenokmyşyň? Guşlar maňa, Ol Gurhany şeýle gowy okaýardy, indi bolsa taşlady. Men okamagy ýatdan çykardym.
Hiç beýle zat bolmaz ahyry. Gel hany şu ýerde otur. Azajyk seret, derrew ýadyňa düşer. Ýok, ýatdan çykaranok, käwagt oturyp okaýardy, men görýärdim. Ýok, ýatdan çykardym. Bolýa, barlap göreli, ýatdan çykaran bolsaň okap bilmersiň. Nirden başlaly? Hä, sen Fatyha süresini gaty gowy görýärdiň-ä. Fatyhadan okaýaly. Hany başla onda.
Eý Allajan, sen görýän muny hakykatdanam ýatdan çykaran ýaly. Bolýa-da.

Belki, kakyň bir iş çykandyr. Basym geler. Ýöne gelmänem biler. Bu Allanyň ýazgydy-da, biz ony bilip bilmeris.
Baba! Kaka! Näme üçin kakaň gelmänem biler diýýäň? Sebäbi kakasynyň gelip-gelmejegi belli däl. Muňa taýyn bolmak gerek.
Diňläň, şu ýerden mekdebi tapyp bilersiňizmi? Eger isleseňiz, men sizi äkideýin. Ýok, ýok, biziň özümiz taparys. Agam gaty akylly, o hemme zady bilýär. Elbetde akylly.
Meň akylly oglum. Şu ýerden ýuwaşjadan ýöräp gidiň. Munam al. Muň içinde ähli gowy görýän zatlaryň bar. Ahmede näme?
Oňa-da azajyk bölüp berersiň-dä. Oň ýitirmegi mümkin. Bir ýerde ýadyndan çykaryp gaýdar. Ol gaty geleňsiz, sen ýaly jür däl ol. Garaşsana! Ara kesme-de mesele çözmegi ýatdan çykaraýma. Bolýa, eje.
Agam, seň pikiriňçe kakam gaýdyp gelermi? Meň pikirimçe geler. Agam, kakam erbet adammy? Näme üçin beý diýýäň? Bilmedim-dä, käwagt iş diýip gidäýýä welin. Belki polisiýa bolmagy mümkin. Onda näme üçin bize näme iş edýänini aýdanok? Birden-birden ýitip gidýär, epesi wagtlabam öýe gelenok. Kakam gahryman. Gahryman polisiýa bolsaň şeýle bolmaly bolýar-da. Kakamyň işi aňsat däl. Gahryman polisiýamy? Ol-a gaty gowy. Meň kakam hakykatdanam gahryman polisiýa bolmaly. Wiý, türk dil kitabymy öýde ýatdan çykaryp gaýdaýypdyryn. Bolýa, bar sen gidip alyp gel, men saňa şu ýerde garaşaryn. Ýok, ýok, bar sen git. Gijä galma. Biziň birinji sapagymyz bedenterbiýe. Mekdebi taparmyň onda? Meni babam eltip gaýdar, sen gaýgy etme, bar git. Bolýa onda, mekdepde görüşeris. Polisiýa daýy. Polisiýa daýy, polisiýa daýy. Oglum, oglum näme boldy? Polisiýa daýy, kakam nirdedigini bilýäňizmi? Sen kakaň kim?
Egil.
Diýläp terjan, gahryman polisiýa. Gizlin polisiýa. O näme diýdiň bolýa? Gizlinle.
Seňki ýaly şeýleşigi ýok. Ýöne sapançasy bar. Görsene.
Sen nämeler diýip durdyň? Diýläp terjan diýdiňmi? Siz nirde ýaşaýaňyz? Şu ileridäki etrapda, babamyň ýanynda. Kakam bizi bärik iberdi. Özi bolsa gaçdy. Kimden gaçdy?
Gaçmady-da ýöne neme? Ýör sen meni babaň öýüne äkit. Ýöne sen maňa kakamyň nirdedigini aýtjakmy? Elbetde aýtjak. Sen meni öýe bir elt. Oglum, balam. Aýdyber daýy. Ýer doňup buz bolaýypdyr. Meni ýoluň o ýüzüne geçirsene. Sen ulaga girip maňa garaş. Bolýa.

Hany bol, top başga tarapa dep-de. Indi näme etjek? Babaň çagyrjakmy? Hany bol çagyrsana. Men babamyň kömegine mätäç däl, men Sylap Pirjanyň ogly. Hany boldy behediň?
Bolanok, o biziň topumyzy bermedi, biziň üstümizden güldi.
Şoň üçin hem şeýt etdiňizmi? Baryň gidiň indi. Gidiň diýýän. Ahmet nähili? Gaty agyrýamy? Senem kakamy tanaýaňmy? Ýok, men babaňy tanaýan.
Woý, kelläme näme boldy? Gorkma, ullakan bolan zat ýok. Ýöne ejem görerse meň işimi görer. Hany ýöre, belki bir zatlar ederis.
Agyrýamy?
Ýok, gaty agyranok. Bolýa.
Ol oglanlar näme üçin saňa azar berdiler? Düýn aramyzda düşünişmezlik boldy. Olaň gaharyny getirdim. Käşgä, etmedik bolsadym. Käşgä, etmedik bolsadyň. Ýöne meň kakam gidipdi. Gaty gamgyndym. Kakaň nirä gitdi? Meň kakam gullukçy. Doganym şeý diýýä. Meň pikirimçe, şeýle. Düşündim.
Kakam meni gaty gowy görýä. Ejem bolsa hiç halanok. O doganymy gowy görýä. Indi kakam gidensoň gaty içim gysýa. Çünki ejem meni gowy görenok. Beýle zat bolmaz ahyry. Hawa şeýle bolýa. Çünki doganym gaty akylly. Ol matematika olimpiadasyna taýýarlanýa. Men bolsam baryp ýatan samsygyň biri. Men ejeme meňzämok. Oň käbir arzuwlary ba. Men ol arzuwlary amala aşyryp bilmen. Ýöne Myrat amala aşyryp biler. Men hiç zat edip bilemok. Ýöne babaň maňa seň Gurhany gowy okaýanyňy aýtdy. Seň sesiň gaty gowumyşyn. Ýok, beýle-de, meň gidesim gelýä. Eger isleseň gitme. Häzir seň ýaly Gurhan okamak bilen gyzyklanýan üç sany dostuň geler. Hana seret, geldiler. Isleseň senem galyp biziň notada taýýarlan. Ýok, islämok. Oň peýdasy degmez. Men näme edäýeýin? Ejem şonda-da Myrady gowy görer. Men bilýän.
Hawa, Fuat, senden başlaýaly. Wellezi, wellezi, ne?
Mugallym, Okap bilemok, muny nädip okamaly? We Lejine keferu we kezzebu.
Munam bäşiň üstüne goş. Goşdum ahyry eje ýigrimi ýedi. Bolýa, gaty gowy. Indi näme etmelidik? Çykaran iki netijäni bir-biri bilen goşmaly dälmi? Berekella, meň akylly oglum. Şunam şu ýere ýaz oglum.
Hany indi beýleki sapaga geçeli. Bolýa.
Seret, mekdepdäkäm bular derrewjik çözýädim. Sen maňa meňzäpsiň, meň akylly oglum. Ilki sapagy öwreneli, soň bolsa soraglary çözeris. Bolýa eje.
Wiý, al hany şu miwe suwundanam iç. Zehiniň durlanar. Sen nirede gezip ýörsüň, hä? Nirede bolduň diýýän, maňa jogap ber. Mekdebe-de gitmänsiň.
Inat gibi. Kejirlik edip dymar durar. Kakaňa çeken damaryň gursun. Gidasyl. Eje beýtmesene. Men näme edeýin? Ol köçede entäp ommuň bilen urşup sögüşip ýörsünmi? Iwal iş edenok ahyry. Seredanha, mekdebe-de gitmändir. Olam seň ýaly bolup sapaklaryny okasa, heý, men oňa gaharlanjakmy?
Gyzym, Gygyryp-enjip çaga terbiýe berip bolmaz ahyry. Beýtseň hasam beter eder-dä. Ýumşaklyk bilenem gürleşip gör. Ýumşaklyk bilen bolýamy näme? Wagtynda ýumşaklyk edip köp gürleşjek boldum. Eýtme, beýtme diýdim. Heý, maňa gulak asýamy? Seret! Hanha mekdepden gaçyp ýör. Onsuzam çydamok. Iki çaga bilen ýeke özüm galdym. Nädip ekläp saklajagymam bilemok.

Ahmet! Ahmet!
Ýatdyňmy, Ahmet?
Saňa bir zat aýtjak. Bu gün bir hat geldi. Şu ýerde goýjak. Okasaň gaty begenjegiňi bilýän.
Boldy indi aglamasana.

Janym oglum, nähili ýagdaýlaň? Gowumy? Meni gaýgy etme, meň ýagdaýym gowy. Şoň üçinem men gözlemegiňi, aýratynam, men gözlemek üçin mekdepden gaçmagyňy islämok. Hemmäňizi gaty küýsedim. Oglum, men siziň her bir ädimiňizi yzarlap ýörün. Şoň üçinem ýaramazlyk etseňiz, halaman, seni gaty küýsedim. Eger sen meni küýsän bolsaň, gowy görýän bolsaň, sapaklaryňy gowy okamangy, ejeňe kömek etmegiňi, mekdebe gitmegiňi isleýän. Meň jan oglum, bu haty saňa ýazýanymy doganyňdan başga hiç kime aýtma, bolýamy? Seni gaty gowy görýän, seň kakaň. Allajan! Haýyş edýän, bizi kakamyzdan aýyrma. Söz berýän, gaýdyp betlik etjekkä. Okumada sypdyrman gitjek.
Kakam bizi gaty küýsäpdir.
Saňa ýene bir zat aýdaýynmy? Kakamyň ähli zatdan habary ba. Ol hakykatdanam gahryman polisiýa, edil kinolardaky ýaly. Bize bildirmän bizi yzarlaýa. Şo wagt begenjimden haty bir ýerde goýdum welin, ýöne irden gözläp tapmadym. Üstesine-de salgysy bady, aslynda şo ýere gidip kakamy görüp bilerdik. Indiki gezek hat ýazanda salgysyna seredip bolýan ýerini bileje taparys bolýamy?

Öý, eliňdäki çärýek bahalaňmy? Hawa.
Görsem bolýamy?
Tüweleme. Berekella. Ene diliň gaty gowy. Indiki çärýek has gowy kak matematikaňam düzetseň sen iň başarjaň okuwçy borsuň. Ýeri, näme diýýäň? Bize goşuljakmy?
Ahmet. Ahmet.
Bilýäňmi, seň gaty gowy sesiň bar. Aslynda azajyk taýýarlansaň, Gurhan okamakdam gaty başarjaň boljakdygyňy bilýän. Çyndanammy?
Elbetde. Men-ä beýle bolar öýdemok, ejem maňa bihepbe diýýä. Ejeň ony betlik eden wagtyň diýendir. Aslynda men seň ýeriňde bolan bolsam, azajyk taýýarlanyp iň bolmanda şu ýaryşda nesibämi barlap görerdim. Mekdeplerem. Dynç alşa gidýän wagty bolmasa, ýene-de özüň gowy bilýäň. Ýöne meň pikirimçe, bir synanyşyp gör.
Nähili taýýarlanaýyn?
Eý, Hudaý! Ýene-de gijä galdy-da. Uzak gün nirelerde entendigini kim bilýä? Ahmet bu gün mekdepdedi.
Oglum, sen bu zatlar üçin kelläňi agyrtma, sapaklaňa taýýarlan. Kaka, Myradyň çärýek bahalaryny gördüňmi? Görmenmi?
Berekella, meň akylly oglum.
Hä, ahyr geldi.
Äber han çärýek bahalaňy. Han indi maňa düşündir.
Aý baba, nämesini düşündireýin, sapaklary onsuzam gaty aňsat. Gyzym, o bukja näme? Bilmedim.
Myrada gelipdir. Milli eýitimden Bilim gelmiş. ministrliginden gelipdir. Eý Allajan, hany Bahmyra gaç.
Gyzym Hany söylesene. aýtsana gaty alada edip başladym.
Başarypdyr. Murady matematika olimpiadasyna çagyrýarlar. Aho, babajan bereli. Şonça okuwçynyň içinde meň akylly oglum saýlapdyrlar. Jan oglum, ýekeje oglum, akyllym. Berekella oglum.
Meň oglum şeýdip mydama işeňňir bolar. Okap ullakan adam bolar. Ejesiniň edip bilmedik zatlaryny sen edersiň. Söz berýämiň, oglum? Söz berýän.
Söz beren diliňden aýlanaýyn jan oglum.
Ýekeje oglum meň zehinli oglum. Gel oglum gir.
Ahyr öýüňi tapdyňmy?
Sagadyň näçe bolany bilýämiň?
Ýöne men. Çärek bahalaň gaty erbet öýdýän, öýe şeýle giç geldiň welin. Eber han bahalaň göreýin. Şuna seret seni. Matematikadan birlik. Babanı değil Kakaňdan näle azajygam bolsa menden görelde alan bolsan şeýle bolmazdy. Seredan ha. Doganyň matematika olimpiadasyna çagyrýarlar. Sen nädip ýörsüň? Hiç zat. Ýöne men ýaryşa taýýarlanýan ahyry. Görsene.
Bu nämäň ýaryşy? Gurhana gomak ýaryşy. Ymam Salyh daýyň ýanynadym. Köçede betlik etmedim ahyry. Näme?
Ymamyň ýanynadym diýýäňmi? Wah, Allajan, bu çaga meni däliretjek-dä. Köçede bolmasa ymamyň ýanyna gidýär. Näme boldy, gyzym? Ol erbet zat etmändir? Hawa, erbet.
Mekdebe gitmejek bolup, sapaklaryny okamajak bolup, özüne bahana gözleýär.
Ýöne indi bolmaz.
Meni aldap bilmersiň.
Olam edil kakasy ýaly kezzap boljak-da. Meň kakam gahryman, düşündiňmi?
Hawa-la, gahryman bolaý şüni. Senem şu bolup ýörşüňe kakaň ýaly gahryman bolarsyň.
Ýör han sen, gidip şol ymam bilen gürleşjek. Ýöre!
Burasy mı? Şu yer mi? Hawa.
Ymam aga! Ymam aga! Ymam daýer we zat etmedi ahyry. Sen gapyl, goşulma.
Geliberiň.
Salyh mollym, meni diňläň.
Çagamy öz gününe goýuň.
Men düşünmedim.
Oglumyň Gurhan ýaryşyna gatnaşmagyny islämok.
Hudaýa şükür, hemmämizem musulman. O zatlar başga. Ýöne bu çaga sapaklaryndan gaçmak üçin bahana gözleýär. Meň diýjek bolýan zadyma düşündiňizmi? Ýok, o mekdebe gider, çärekde alan ýaramaz bahalarynyň baryny düzeder. Ýöne Gurhan okamak ýaryşyna gatnaşmaz. Olam edil beýleki adamlar ýaly inžener, ykdysadyýetçi bolar.
Siz oň babasyna gulak asmaň. Kakam gowy adamdyr. Ýöne düşünjesi köne düşünjeler-dä. Indi oň ýaş niýet bilen etjek bolýan zatlary peýda berjek zatlar däl. Wagt ýitirjek gury höwesler.
Meň oglumam wagt ýitirmek üçin elinden gelenini edýär. Bolýar welin ýöne uýam her çaga bir zada ukyply bolýar. Serediň ony özüňizem aýdyp dursuňyz. Diýmek oň şugurdan ukyby bar bolmaly. Mämmet aga hem ony wagtynda şugura gönükdiripdir. Çärek bahalaryny gördüm. Jemgyýetçilik sapaklarynda gaty ökde ekeni. Ähli çaga inžener bolmaly diýen zat ýok ahyry. Ahmediň şeýle gowy sesi bilen okamaga ukyby bar. Oňa näme üçin päsgel berjek bolýaňyz? Oň bilen siziň işiňiz bolmasyn. Oglumyň häzirlikçe beýle zatlar bilen meşgul bolmagyny islämok. Onsoňam men ukyp, mukyp ýaly zatlara düşünemok. Meň çagalarym okap öz durmuş ýollaryny özleri saýlar. Siziň o diýýän işleriňize gazanç ýok, düşündiňizmi? Beýle bolsa, näme üçin goltgy bermekden ýüz öwürýäňiz? Çagalarymy ýetişdirmek üçin men siziň kömegiňize mätäç däl. Çagalam meň çeken kösençlerimi çekmez. Maňa düşündiňizmi? Ýöre!
Şu ýerde otur. Eger şoň ýaly ýaryşa gatnaşmaga höwesek bolsaň, çärekde alan erbet bahalaryňy düzedip adam boljak bol.
Çalyş! Oka! Edil doganyň ýaly ökde bol. Bu kitaplardaky ähli sapaklary gutarmaly. Ähli soraglar çözülmeli. Gutaransoň baryny ýekän-ýekän barlajak, gaýdybam metjide gidenin göräýmäýin.
Mine. Miwe.
Gyzym, sen ýalňyş iş edýäň. Çagany beýdip köseme. Kaka, sen goşulmasana. Wah, goşulmajak bolýan welin, ýöne mydama şol bir ýalňyşy gaýtalap dursuň-a. Hemme zada zor salýaň. Ähli zady öz islegiňe görä tertibe salyp bilerin öýdýäň. Ýöne beýle bolmaz ahyry. Öňem synanyşyp gördüň, ýöne bolmady. Bir gezek ýalňyşyp bilerin. Ýöne gaty görme welin, çagalamyň okamagyny islemegiň nämesi ýalňyş? Men düşünip bilemok. Men olaň gelejeginiň aladasyny edýän.
Ahmet, aglama. Seret, kakamdan ýene bir hat geldi. Ejem göräýmesin diýip gizläp goýdum. Al. Sen okadyňmy, näme ýazypdyr? Okadym, okadym. Gaty gowy zatlar ýazypdyr. Seni köp agzapdyr. Oglum. Hiç zat üçin gynanma. Men seň ýanyňda. Eger isleseň Gurhan okamak ýaryşyna-da gatnaş. Ýöne sapaklaryňy ahmal etme. Seni gaty gowy görýän we küýseýän kakaň. Agam haýyş edýän ony tapaýaly. Ýok, ýok bolmaz. Hatyň yzyny okasana. Men tapjak bolaýmaň. Eger tapjak bolsaňyz gaýdyp hat ýazman. Ony tapjak bolup synanyşsa gaýdyp hat ýazjak dämişin. Belki-de howpsuzlyk gullugy oňa gizlin wezipe berende şeýle dämi agam? Hawa-owa. Eger kakam meni Gurhan okamak ýaryşyna gatnaşmagymy isleýän bolsa, ejem näme diýse diýibersin, hökman gatnaşjak. Eger başaryp bilsem zyýany ýok. Şeýle dämi agam?

Meň akylly oglum, o sapagam gutardyňmy?
Diňle, meň birhili ýüregim syzyp dur. Ertir hökman şu soragym soralarmyka diýýän. Haýsy sorag, eje?
Bütin sanlaryň nolunjy derejesi näme üçin pire deňdir? Her ýagdaýda-da x deňdir x-dir. Şoňa görä-de, her tarapam minus bire köpeltsek. Gyzym, Myradyň ýerine sen giräý bolmasa. Görýän welin, senem Myratdan kem galaňok. Kaka, çagaň ünsüni bölmesene. Gyzym, balam.
Çagaň ýaryşyna bary-ýogy on iki sagat galypdyr. Ýatyp dynjyny alsyn-da. Men telewizorda görýän, bir gije öňünden hiç zat okamaň diýýärler. Bolmasa soň çagaň kellesi bulaşar-da. Kaka, Myradyň kellesi näme üçin bulaşsyn? Ol gaty ökde. Hemme zady edil suw içen ýaly bilýär. Ýöne eje, azajyk ýadadym-laý. Bar, bar oglum, sen gidip dileg et. Soň bolsa ýat. Maňa beýt seretme, Miwe. Seret, çaga ýadapdyr ahyry. Bolýar, kaka. Sen bu wagta çen ýene nirede bolduň? Men, Eje, men.
Bibi, Çaga azar berme. Ol metjide gidipdir-ä. Ol indi sapaklarynam okaýa. On bäş gün dynç alyşlykda bir-iki gün gidende näme bor ejem? Ýok, bolmaz.
Ýöne, eje, Ahmet sapaklarynam okaýar ahyry. Çynymy aýdýan. Men oň çözen soraglaryny barlap berýän. Günde bir sagatlyk gidip geler. Soň bolsa oturyp sapaklaryna taýýarlanar. Haýyş edýän, eje. Diňe mekdep başlaýança. Soň bolsa hiç biriňiz meni razy edip bilmersiňiz. Men seň ýaşyň beýlekiňi bilmen, düşündiňmi, Ahmet? Bolýa.
Olam doganyň göwni üçin. Bolýa.
Bolýa-da.
Sapaklaryňy okamajak bolup ýene-de bir bahana tapdyň welin, edil kakasy bolupdyr-da. Olam eýdip-beýdip işden gaçmagy başarýa. Ol hiç wagtam beýle bolmandy. Kakam gaçmaz. Hawa-da, gaçmaz. Şoň üçin şu günler bu ýerde gezip ýör, şeýle dämi? Bar, doganyň kellesini bulaşdyrma. Ertir hemmämiz üçinem örän möhüm gün. Baryň. Baryň, otagyňyza gidiň.
Gel. Ýör! Ýorganyň aşagyna gireli. Ýuwaş bol!
Haçan geldi?
Sen okadyňmy? Näme ýazypdyr? Ýuwaşrak bolsana! Birden ejem eşidäýmesin. Elbetde okadym. Şu gün agşam geldi. Bizi gaty küýsäpdir. Şeý diýip ýazypdyr. Jan ogullarym, nähili ýagdaýlaňyz? Men sizi küýsemekden başga kemçiligim ýok. Habarlaryňyzy alyp durun. Myrat, saňa ertirki ýaryşyňda üstünlik arzuw edýän. Gördüňmi, hemme zatdan habar bar eken, polisiýa-da şoň üçin bizi gizlin yzarlaýar. Elbetde, bilmelem-dä, o biziň kakamyz ahyry, kakalar hemme zady bilýärler. Seret, maňa ýazypdyr. Ahmet, sen sapaklaňy gowja ko. Babaň bilen Salyh mollumyň aýdanlaryna gulak as. Men hökman yzarlaýan bolmaly, seret, gördüňmi? Elbetde, elbetde. Saňa mydama güýçli bolmagy, käbir zatlary güýç bilen amala aşyrmagyňy sargapdym. Ýöne sen ol aýdan zatlarymy unut, sen gowy adam bol. Ejeň men ýanyňda bolmaýanlygym üçin gaty gaharlanýan bolmagyň mümkin. Ýöne ejeň seni gaty gowy görýär. Muny ýatdan çykarma. Agamjan, ejem meni gowy görýän eken, seret, kakam aýdýa. Ejem seni gowy görmez meýsem. Men saňa aýdypdym-a.
Siz o ýerde näme edýäňiz? Henizem ýataňzokmy, Ahmet?
Doganyň näme üçin güýmäp otyrsyň? Oň üçin erte nähili möhüm gündigini bileňokmy? Bolýa, ejejan, häzir ýatýas, sen gaýgy etme. Meň akylly oglum. Ol özünem, ejesinem halas eder. Uly adam bolar. Ertir ýurdumyzyň iň akylly bäş çagasynyň biri bolar. Ejesiniň guwanjy bolar. Meň ýekejäm, janam.
Allah ogluma zeýin açyk etsin. Men diňle. Aljyraman bolýamy? Bolmasa-da gynanma, Alla bardyr. Kaka, näme üçin beý diýýä? Gyzym, çaga azajyk ynjalsyn ahyry, eý Alla jan. Al oglum han şulary, zehiniň durlar. Şerik girmäkäň bildirmänji kagyzyňy ataýyn, bolýamy? Sag bol, baba.
Kaka, sen näme etjek bolýaň? Çagaň zehini durlajak bolup içini agyrdarsyň. Bol oglum, bol. Ýogsam gijä galarys. Hany, jigiňi öp.
Meň akylly oglum ýekeje Inşallah hemme zat gowy bolar. Üstünlik arzuw edýän agam. Sag bol jigimjan. Birinji bolmalysyň. Meň doganym doganynyň iň akyllysydyr. Bolýa bolýa. Bolýa onda görüşeris.
Sen nire? Sizi ýola çenli ugratjak. Soňam yzyma gaýdaryn. Wah şu çaga meni däliretjekdä. Ýör.
Hadi. Babam da Murat kesin kakam buralarda hökman şu geldi. töwerekdedir şeýle dämi? Belki bu gün gelen däldir. Olur mu? Beýle zat bolmaz. Bu gün seň durmuşyňdaky iň möhüm gün. Burada bir Hökman şu ýerde töwerekde bir ýerdedir.
Birinji olamazsyň. Birinji bolmasa maňa gaharlanmarsyň gerek şeýle dämi? Matematikadan birinji bolmasaňam sen dogandan iň gowusysyň bolýamy sag bol.
Güle güle. Üstünlik arzuw edýän. Oglum. Oglum, ýuwaşrak.
Senem köçede eglenme.
Bar. Myrat! Näme boldy? Myrat! Agamjan!
Myrat! Agamjan!
Myrat!
Myratjan, oglum! Agamjan, tur, tur! Oglum, han tursana!
Tur, agamjan!
Myradyň jaýy jennet bolsun. Siz biziň öňümizden gidenler. Bizem siziň yzyňyzdan barjaklar. Allatagala öňden gidenlerede, yzyndan gelenlerede merhemet etsin.
Men ony bu ýerlerde nädip taşlap gidip bilerkäm? Ol entek gaty kiçi ahyry, gaty kiçi.
Meň oglum entek gaty kiçi.
Ejesiniň ýekejesi.
Saňa näm boldy?
Näm boldy, balam? Ýatan ýeri ýagty bolsun.
Çagaň kitaplary, depderleri bärde galypdyr. Seret, bu ýerde-de bellik edipdir. Bu ýerde-de. Bu ýerde-de galam dur.
Meň oguljygym, akylly oglum, jan oglum.
Ol owadanjyk gutusyny nirde goýduka? Ony hiç kime görkezenokdy.
Eje bolly. Bolly eje. Haýyş eýtýän beýtme indi. Doganym indi hiç wagt sapak okap bilmez düşüneňokmy?
Ahmet.
Ahmet. Ahmet gapyny aç. Ahmet gapyny aç diýýän.
Ahmet. Saňa aç diýýän.
Ony şu wagt öz gününe goýuň. Ýok, meň gyzym ony öz gününe goýmaz. Mydama oň isleýşi ýaly bolmaly. Eger gowşaklyk edäýse, hemme zat erbet bolar. Miwe, gyzym, haçana çenli hemme zat erbet bolar öýdýäň-ä? Ine şeýle. Indi hemme zady öz ugruna goýbermäni öwren. Gyssamasaň bolýar. Kaka seň etişiň ýalymy? Seň etişiň ýaly. Eger bir mesele ýüze çyksa, hiç zat etmän seredip oturaýynmy? Näme edeýin, hä? Çagam gitdi, kaka. Meň oglum, balam gitdi. Düşündiňmi? Ýöne seň ýene bir ogluň bar agry. Näme üçin oň aladasyny edeňok? Agasy gözüniň öňünde ýogaldy. Sen indi dokuz ýaşyndaky çaga bu zatlara düşünýä näler edýäňmi? O kakasyna meňzeýä. Meň bar umydym Myratdy. Meň edip bilmedik zatlam ol etmelidi.

Gaty ökde okuwçydy. Edil meň ýaly. Menem edil şoň ýalym. Meň başyma näme üçin beýle köp dert gelýär? Näme üçin men beýleki adamlar ýaly bagtly bolup bilmedim? Kakajan.
Balam.
Beýdip biderek ýere zeýrenip oturma. Ilki bilen başda goýberen ýalňyşlyklaryňy gözden geçir. Sylap bilen guran durmuşyň ýalňyşdy. Ýalňyş bolsa, ýalňyşa eltýär. Seret, ol adam oglunyň jynazasyna-da gelmedi. Çagalamyň kakasyny taşlamak aňsatdyr öýdýämiň? On bäş ýyl ýatdan çykaraýmak şeýle aňsatmy näme? Düzeler öýtdüm, düzelmedi.
Hasam erbetleşdi.
Näme üçin? Näme üçin? Bu dertler näme üçin gelip meň boýnumdan asylýar? Miwe hanym, başymyza gelen dertlerde nebsiňiziňem paýy bar. Ilki nebsimizi soraga çekip, soň bolsa başymyzdan geçenlerden sapak alyp, gelejege batly gadamlar bilen ýörejek bolmaly. Ýazgyda garşy çykyp närazy bolanlar kellesini daşa urup ýaryp bilerler.

Çykyşyň. Gatyrak itekläýmeli ekeni.
Närde? O nirede? Nirä gidip bilerkä?
Nirä gidip biljegini bilýämikäm diýýän. Bir oglum ýitirdim.
Ikinjisini ýitirip biljek gel. Talyh aga, ony tapmaga maňa kömek et.

Bolýa.
Gowja pikirlenseň oň nirä gidendigini bilip bilersiň.
Ýok, Ýok, şeýle dämi?
Ýok.
Allajan, nirede ýalňyşdymkam? Bu çaga beýle bolar ýaly men näme günä etdim? Özüňize näme etmedigiňizi sorasaňyz has dogry bolarmyka diýýän. Men näme etmedimkäm?
Belki, oň özüniň näme isleýändigini diňlän dälsiňiz?
Hawa, diňlemedim, ýöne o näme bilýä? Ol entek dokuz ýaşynda ahyry. Dokuz ýaşynda welin, ýöne özi çöý ýagşy bilen ýamany tapawutlandyryp bilýä. Men oň üçin erbet zat islemedim ahyry. Mydama şolaň gowudygyny arzuw etdim. Siz öz ýitiren zatlaryňyzy özüňize ölçeg edip aldyňyzmykaňyz diýýän. Öz edip bilmedik zatlaryňyzy çagalaryňyzyň etmegini islediňiz. Ahmet siziň isleýän zatlaryňyzy etse, öz arzuw-hyýallary boş galmaz meýse? Ýöne Myradyň şony edesi gelýärdi. Ýöne Ahmet bu zatlardan ýüz öwürýärdi. Miwe hanym, bäş barmagyň hemme deň bolýan däldir. Belki siziň ýitirdim diýýän zatlaryňyz size iki sany ogul berendir? Myradym indi ýok. Ölmegem, ýaşamagam Alladandyr. Bendesiniň ölmeli wagtyny diňe Alla bilýär. Ol şu wagt hiç hili soragsyz-zatsyz jennete gitdi. Enşalla o size şepagatçy bolar. Hawa.
O meň bar arka daýanjymdy. Öz durmuşdaky edip bilmedik zatlarym başga biriniň etmegine, aýratynam öz oglumyň etmegine garaşyp bilmerin ahyry. Ýöne Ahmet indi meni halanok. Täzeden oň göwnüni alyp bilermikäm?
Baba? Kaka! Näme boldy, mugallym? Bärik näme üçin geldiňiz? Ahmet ejeň seni gaty alada edýär. O meni alada etmez. Men şu ýerde galjak. Oglum, heý, senem bir alada et menmi? Hawa, etmersiň.
Sen meni halaňok. Meni kakam gowy görýär. Men oňa garaşýan.
Şu ýerde garaşýaňmy, oglum? Kakam, agamyň bu ýerdedigini eşitse, hökman bu ýere geler. O biziň başymyza gelen hemme zatdan habardar.
Ahmet, kakaň nirdedigini bilemzok ahyry. Kakaň hiç zatdanam habary ýok ahyry. Ýok, bilýä.
Kakam gahryman polisiýa. O hemme zady bilýä. Talyh daýynam bilýä, maňa birgiden hat ýazdy.
O nämäň haty? Kakam gideli bäri bize hat ýazýa. O hatlary saňa has ýakynrak biri ýazan bolaýmasyn? Meselem, kim bolup biler? Meselem, Myrat.
O hatlary saňa agaň ýazan bolaýmasyn?
Myradym, oglum. Ýok, kakam ýazdy. Bulaň baryny maňa kakam ýazdy. Indi seret, bu ýerde salgy sanma. Eger isleseň, ony men tapybam bilerin. Bulaň baryny maňa kakam ýazdy. Oglum, kakaň bizi taşlap gitdi. Ne sorady, ne idedi? Ýalan!
Ahmet beýle bolsa kakaň nirede? Näme üçin ol bu ýere gelmedi? Möhüm işi bardyr-da. Oglum, kakaň polisiýada däl. Ol... Ýalan!
Ýalan! Ony tapjak, ine görersiň, ony tapjak! Ahmet!
Ahmet! Dur oglum, dur!
Degme gitsin. Belki giden ýeriniň tapjak zady hakykadyň özi bolar.

Kakaň gözleýämiň? Sen nirden bilýäň? Bu ýere senden öňem bir çaga geldi.
Adyny bilýäňmi? Myrat diýdi. Kakasyny gaty küýseýän jigisi bar ekeni. Ýöne kakasy gaçyp gidipdir. O bolsa jigim gynanmasyn diýip oňa hat ýazýardy. Soň bolsa şu salgydan iberilen ýaly edip ugradýardy. Ýalan.
Sen ejemiň iberen adamsy bolmaly. Sen ol iberdimi? Şeýle dämi kakam nirede kakam. Ýuwaş gygyrma gygyrma meni diňle şu açar al.
Açar? Bu ýere gelip gidýän çagajygyň bir ýerde goýup giden gutusy bardy. Gutumy?
Hawa.
Bar gör. Ine şu ýerdäki köwekde.
Ýöne bu meň agamyň guty sagyry. Bulam oň gündäligi.
Ejem meni gaty gowy görýär. Oň maňa bolan ynamyny biderek etmekden gorkýan. Hem-de gaty ökde bolsam jigime hasam beter azgyrylmagyndan gorkýan. Ahmet gaty gowy adam bolar. Şo gün Ahmet ýatyrdy. Kakam geldi. Ogurlyk edipdir. Ahmet bolsa hiç zat eşitmedi. Kakam biziň öýden gitmeligimizi aýtdy. Babamyň ýanyna gidýäs. Ahmet kakamyň ýoklugyna çydap bilenok. Oň gaty gowy adamdygyna ynanýan. Şoň ýaly bolmaga synanyşýa. Bu gün gaty erbet zat etdim. Oňa kakamyň adyndan hat ýazdym. Ahmet gaty begendi. Gurhan kursuna gidip başlady. Özüniňem ukybynyň bardygyny bildi. Kakam özüni gowy görýändir öýdýä. Ýöne kakam oň pikir etişi ýaly polisiýa däl. Ol ogry. Ertir matematika olimpiadasyndan soň agşam oňa bar zady gürrüň berjek. Çünki oňa mundan artyk ýalan sözläp biljek gel. Ahmet, oglum! Eje!
Eje jan! Sen dogry aýdan ekeniň. Men kakam ýaly boljak däl. Ine görersiň, men kakam ýaly boljak däl. Ahmet, hiç kim ýaly bolmaga-da çalyşma. Diňe özüň boljak bol.
Ötünç soraýan. Ötünç sorap oturasy zat ýok. Hemmelerem ýalňyşyp bilýä. Saňa bir zat aýtjak. Men saň adyňy Gurhan okamak ýaryşyna ýazdyrdym. Ejeňä maňa gaharlanmagym mümkin welin. Ýok, gaharlanjak däl. Ertir hemmelere gaty ukyply we başarjaňdygyňy, güýjüň erbetlikleri ulanmajakdygyňy görkezip bilersiň.

Çünki bu ýaryşda utulan bolup bilmez, ýöne müftülikden gelen mollalarymyz höweslendirmek üçin ýaryşa gatnaşanlaryň arasynda bir yzygiderlilik düzdüler. Şoňa görä-de, Gurhany owadan okamak boýunça üçünji baýragyna Şefak bak. Gal mynasyp boldy. Ahmet!
Ahmet!
Ikinji baýraga bolsa Kutahýadan gelen. Gel, gel bäri.
Kaka! Bora Genstoý mynasyp boldy. Ilki bilen bu ýaryşa gatnaşanlara tüýs ýürekden sagbolsun aýdýas. Aýdyşym ýaly, muny hiç haçan beýleki ýaryşlar bilen deňeşdirip bolmaz. Ýaryş bar, kaka. Ýaryş beýle kim goýundy, ýör gideli. Müftülikden gelen mollalamyz ýaryşa gatnaşanyň arasynda bir yzygiderlilik düzmeli boldular. Ýöne meň pikirimçe, hemme kişi bu ýaryşa gatnaşan her bir çaga ýaryşyň ýeňijisidir.
Sen närdin emşleýäň-ä? Ýogsa-da, sen ýaryşa gatnaşdyňmy? Saňa diýýän jogap ber. Bu zatlar seň aňyňa babaň saldymy? Wah, oglum, bu zatlar biderek zatlar. Uruşmagy öwrenmeli, uruşmagy. Agyň okap näme gazanar öýdýäň? Asyl mesele bilegiňdäki güýçdedir, bilýäňmi? Kaka, agam aýryldy.
Ahmet, sen näme diýýäň? Sen ýalançy ekeniň, kaka. Sen polisiýa däl ekeniň. Meni mydama aldap gezipsiň. Men sen ýaly boljak däl. Men ogry boljak däl. Men ýalançy boljak däl.
Bolýar oglum, bolýar, köşeş. Ahmet. Ahmet oglum, näme bolýar? Sen nämeler diýip dursuň-a, gel bäri. Ýok, ýok, barjak däl. Hylap, çaga gorkdy. Eger isleseň, biz gürleşip göreli. Men seň bilen näme gürleşeýin, kakasymok. Hylap, haýyş edýän, ýuwaşrak boluň. Çaga sizi halanok ahyry. Sen kim-aý?
Sen näme meň işime goşulýaň, hä? Çagany goýber. Ynha, ynha, şol adam. Eliňi galdyr, eliňi galdyr diýýän. Galdyr eliňi. Dur, gymyldama. Tamam. Gymyldaman dur.
Sana yazık. Sana ne elet bordum. Men diyen tutturdun değil mi? Hilak men etmez zadım ettim sana ne elet bordun. Ençeme yıllar sen beni ağladın. Ne elet bordun.

Birinji gezek bir zat başaryp bildim. Jan balam, ana gördüňmi? Gördüňmi?
Hudaýa şükür, ahyry işler şowuna boldy. Synap ogluny erbet zatlar etmäge iterjekdi, oň arassalanmagy gerekdi. Miwe hanym bolsa çagasyna özüçe terbiýe berjek bolýardy. Oňam özüni ele almagy gerekdi. Möwlam nähili gowy iş etdi!